kallattii lamaanuu addunyaa kanaa gumaache ummata harargee ummata harargee keessatti ummata asaboot gaarri keessan asii mul'atu kun seenaa islaamaa keessatti jabalu sahaabaa jedhamuun beekama gaara sahaabota moggaasni gaarri kun maqaa minilik

Lafa seenaa tana keessa deemnee akka warri seenaa gariin himutti ardiiwwan miilli sahaabotaa dhaqqabe keessaa naannoo kana jedhan akka warri seenaa dur himutti sahaabonni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam erga najjaashiin osoo nabi muhammad lubbuun jiran duniyarraa deeme najjaashiin najaashiin lammaffaa itti aanee dhufee amantaa biroo leellise. Sahaabonni naannoo Tigraay fi Eeltiraa keessa turan erga Najjaashiin duniyarraa deeme nageenyi isaanii jeeqamnaan tawaggaluu fi ardil habasha haga naannoo Shawaa keessa haga naannoo Harargee keessa haga naannoo Wallaggaa keessa sahaabonni rasuula rabbii gadi dhufan. Iddoowwan miilli sahaabaa dhaqqabe jedhamee taarika irratti galmaa'e Kitaabban seenaa biyya keessaa fi ummata Arabaatiin illee barreeffame kitaaba hedduu keessatti naannoo Asabot kana Asabot osoo hin taane Ashaabota ummata sanyii saniiti waan taataniifi seenaa maqaa qofatti rarra'ee hafuu miti seenaa dhiirri kalee lafa keessee deemte ta qalama dhiigaatiin barraa'e san dhaloota dabrutti nama dabarsu rabbi isin haa taasisu. Lafti isin irra teessan awwaara. Teessoo wahii irra taa'aa hin jirtanii? Bakki isin taa'aa jirtan aduu keessa danfa keessa taa'aa jirtan. Aarrii fi awwaarri qoma nama rabbitti amanee keessatti ima waliin geenye jedha rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Laa yajtamicu abadan jedha rasuulli waluman simu walumatti hin dhufu jedhan. Awwaarri Karaa Rabbii keessatti qoma nama muslimaa nama mu'minaa seenee fi aarri ibidda jahannam qoma tokko keessatti walitti hin qabamne jedha Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa har'aa lafti isin irra teessan awwaara simannaan keessan kiiloomeetirii meeqa magaalaa kanaan ala bahee simannaa gaafa gadaa Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam Madiinaa dhaqqaban. Sunnama isaanii simattan jasadaa fi foon keenya kanaa miti lallaafaa daciifa kanaa miti. Sunnaa isaanii jaalattanii Rabbiin jaalattanii jaalala saniif aduu kana keessatti qaqamtanii har'a ooltanii aduun ibidda jahannam aduun guyyaa qiyaamaa jismii keessan hin argatin. Daqiiqaa kudhan ibidda isin keessa taa'aa jirtan kana keessa taa'uu hin danda'an. Hin dandeenyu teenyellee beeyna garuu Ibidda kana keessa dhaabbattanii akka waan nama gaaddisa keessa jiruu laga keessa jiruutti dheebottan Rabbiin waa warra dheebotee rahmata isaa keessa araarama isaa keessaa quubsee obaasisa Rabbi isin haa obaasu. Rabbi isin haa obaasu. Harargeen yooma wal dheebotaaf ta'e malee jaalalumaa fi tokkummaa walitti hidhuuf ta'e malee Harargeen biyya hanqina ulama'aa, hanqina goototaa, hanqina hayyootaa, hanqina du'aatota gurguddaa qabaattee nun affeerre. Biyya Harargee wayita dhufnu waa fudhachuuf, gorfamuuf, waa irraa qabsiifatuu dhufna malee Harargeedhaa waan Harargeen hin qabne kennuu hin dhufnu. Beekumsi as jira isin bira. Qaroominni isin bira jira. Daa'ii qacalee yeroo ammaa Harargee nuu kennitee Oromiyaa nuu sochoosaaru keessaa tokko obboleessa keenya saahiba keenya Ustaad Hakiim mee yeroo takka takbiiraa naa jedhaafi. Nama afaan dargaggeessaa beeku, nama afaan waaqi'a zamanni itti jiru beeku, marfee zamanaa wal qabsiisee itti nama waraanuu beeku, Rabbi isinii kennee isin keessaallee Rabbi nuu kenne Allahu Akbar.